Salam eziz ildeşler, gowmysyňyzlar? Biz ýene ekranda
Lola we Gül.
Hawa, oturan ýerimizem odanja, arkamyzdaky hemme baýlyklary görüp duran bolsaňyz, isläniňizi aýdyň, alyp bereris size. Arkaş etsek boldy. Biz suşi iýmäne çykdyk bu gün. Soň şu pikire geldik, spontany pikire geldik.

Biz ondan kep alýas. Gutaran gokmy?
Ýok, gutaram gok.
Ýa, menem. Ha, onda ikinji bölümimize hoş geldiňiz. Ehm, yzyna dowam edeli. Nädip Germaniýa gelip bolýa? Nähili görnüşler bar? Ehm, biz öz aramyzda gürleşdik. Ikinji e, etaplar iki tema aýdyp geçjek. Birinjiden dil kursy boýunça gelmek e, we ikinjiden Ausbildung üsti bilen gelmek görnüşlerini aýdyp geçmekçi. Dälmi?
Hawa. Eee, şu iki sanyny aýdaýaly, şo kän aýtsak, kelläňize girmän galyşy mümkin. Şoň üçin zat näme diýerler, düýşänden rakam manent. Hemme zat ýatda galanyk. Ýöne oň üçin biziň wideolarymyz bar. Eee, täzeden seredip bilersiňiz, gaýtalap, gaýtalap. Hawa.
Spasiba, seredeniňiz üçin öňünden. Da, eee. Bilýän bilýän bolsaňyz, e, bilenlerem bardyr. Uje kän adamlar bilýärler. Häzir Türkmenistanda e, nemes dili kän e, üpjünleşdi. Şoň üçin e, A1, A2, B1, B2 diýip eşitdiňizmi? Şolaryň derejeleri hökman her derejesinde bir many bar. Ol aýdaýsyn.
Hawa, onda dogry aýdyp geçdiň. Ene meselem, e, sertifikatlaryň görnüşi bilen e, Germaniýa gelmek usullary bütgeýär. E, meselem, A1 ýa A2 alanlar maşgala goşulmasy usuly bilen gelip bilýärler-de. Oň üçin B1 ýa B2 gerek däl. Hökmany suratda ýöne az dereje bolaýmaly, sertifikat eliňde bolaýmaly. Eger ýoldaşyň ýa-da aýalyň seni Germaniýa çagyrmak islese, oň üçin A1, A2 sertifikat derejesi gerek bolýar hökmany suratda. Ýa-da posolstwo senden şony talap edýär, soraýar. Oň üçin gerek.
Hawa şu Weber aýtmadyňda. Weber aýdyp geçin. Weber näme üçin gerek? Okuwlar üçin gerek bolýar. Okuwlary Ausbildung etmäne, kolleje girmäne ýa-da uniwersitete girmäne şo Weber derejeler gerek bolýar. Ýöne aslynda men nämäni aýdyp geçmekçidim. Bärik Germaniýa şu dil kursy bilen gelip bilýän. Ýagny başdan A1 üçinem ýazylyp gelip bilýän. Oň üçin Germaniýada seň adyňa açylan strahowka bolmaly. Strahowka.
Hawa, hawa. Gastrah. Garaz, dil kursuna ýazylyp gelmek isleseňiz, oň üçin Germaniýada öz adyňyza saglyk strahowkasyny açdyrmaly, hökmany suratda. Soň, hawa, ikinjiden, bärde galýan ýeriňizi görkezmeli, ýa-da kwartira tutýaňyz, ýa-da biriniň öýünde galýaňyz, olam size dowýernosdi berýär. Ýazýar, şto, ýagny siz şolaň öýünde galýaňyz diýip. Awa, üçünji hem pul tarapdan, finansiýa tarapdan arkaňyz güýçlüräk bolmaly, ýagny näme manyda? Bank skşýotyňda, ýagny azyndan hasabyňda awa 8000, 10000-e çenli Ýewroda, kanyýeşna, oh dollarda. Ýewroda puluň bolmaly ýa-da biri seni her aýda gollaýan bolmaly. Şony gepiňem böldüm Nola, bagyşlarsyň. Saňa şe şe nemeni aýtjakdym. Seň şu öz jigiňe, bratişkaňa priçinasyny aýdaý. Şolam hasabyňda şeýle pul boldumy? Şeýle pul goýduň. Ýok, ýa jigim üçin, meselem jigim ausbildung üçin geldi. Ol dil kursy üçin gelmedi. Iki sany tapawut bar o taýda. Hmm, hawa, ony häzir aýdyp geçerin. Men ol, men sana şu şoňa sorag bereýin, sen sen maňa aýtsaň nähili bolýar? Mhm. Bolýarmy? Hawa, ol awus bilim boýunça gelen üçin onka biraz başgaçarak, ýöne oňa da geçeris. Hawa. Ä, Ýöne meselem dil, dil kursy üçin geljek bolsalar, hökmany suratda şotda pul bolmaly. Puluň galjak ýeriň görkezilmeli wiza tapşyraňda. Soň ýazylan kursuň eýýäm öňünden tölegli bolmaly. A o tölenilen bolmaly. I hepdede gününe gatnaýan azyndan 6 sagat okuw bolmaly. Arzan kurslara wiza berenoklar öňünden aýdaýyn. Intensiw kurs bolmaly.
A birden B2 derejä çenli.
Şu

Şu soram berer berip bilerler. Şolar Ne çaýa gitjegini mi? Indi o zatlar bar ya özüňe bagly. Eger adam okusa, 4 aýda da, 3 aýda da bebra alyp bilýär. Nähil özüň aktiw bolup. Aw. Şonuň üçin bar güýjüňiz bilen ýapyşmaly. Bar howwa. Uklasaňyz hem ýanyňyzda kitabyňyzy alyp, dursaňyz hem, içseňiz hem, çaý içseňiz, iýseňiz hem hemme Hemme wagtda ýadyňyzda kitabyňyz bolsa, bir aý, iki aýyň içinde hemme zadyň e, mümkinçiligi bar. Dogry. Ýöne ullakan maslahatym, e, eger Germaniýa gelip dil kurs- dil kursuna ýazylyp okuwa girjek bolsaň, dili öwrenjek bolsaň, daşarda bar gatnaşygyňy goýaň. Çünki daşardan gürleşýänleriň türkmen dili bolsun, rus dili bolsun, başga bir dil bolsun, saňa nemes dilini öwrenmäne meşhät etýär.

Menem şu wagt 3 aýda bäbär alyp bildim. Da? Da da. Men, bir... Menem 4 aý gitdi. Hawa. Adam şu aýda.
E, bir şu maslahatdan berip geçelim. Da. Adam şu men özümiň praktikam boldu. E, berjek maslahatym hmm, özüňiz kursa gitmek gitmeden öň YouTube açýaňyz. Birazajyk özüňiz informasiýa alýaňyz. YouTube-da her hili e, nemeler bar. E, nemes kurslary bar rusça nemesçe ili english inglizçäňiz gowy bolsa inglizçe bilen nemesçe hasam aňsat bolýar şolar ýaly informasiýalary özüňize toplaň ondan soň kursa gitmäňiz aňsatrak bolýar dogry däl
dogry şoň ýalyrak şo görnüşi

Şony okamak üçin üç ýyl bolýar. Hawa. Bilýändirsiň, bir aýtdyk ony. Üç ýyllyk. O, üç ýyllyk şu okuwa gelseň, haýsy B1 gerek bolýar, men B2 gerek bolýar. Indi käbir okuwlar B2. Hawa, käbir okuwlar hakykatdan hem B1 soraýar, a käbirleri B2 soraýar. Ol tapan okuwyňa bagly, tapan işiňe bagly. Çünki sen diňe okanlykda praktikasyny etýäňä ýanynda. Ikisine de bagly. Soň ýaňky dil kursyna yzyna gaýdyp gitsekde, hä, umuman size bahalaryny aýdyp geçelä, olam gyzykly bolarmyka diýýän. Dil kursy meselem näçe durýa aýdym? Hawa, şunda-ha onda bir B-bire çenli aýdaýa. Hawa. Şeýdäýjek, noldan B-bire çenli aýdyp geçsek, dil kursynyň özi aýdym, aýdym bäş ýüz ýewrodan müň ýewra çenli bar. Ol tapan kursyňa bagly, okuw diňe. Hemme paket bolýar. Şu hemmesi Yok, içinde ay, bolýar. diňe ay. Owa. Diňe ayda. Mhm. Oňam 3-4 ay azyndan okasaň, Mhm. aw, hasaplaber näçe gerek bolýar. Owa, owa. Onsoň kwartiralar Mhm. bilýän bahalaryny şu wagt näýle bir komda kwartiralar 500-den aşakda tapaňok. Hmm.
Hawa, e, indi bara biz he- hemme bahalaryny aýtdyk, ýöne özüňize kyn almaň.

Başlarsyňyz. Opiýa Metjeniň hajaýkaňyz size edip biler. Şu giden maşgalaňyzda edip bilerler. Size B-aýns nemelerini okuwyny, dil, dil kursuny siziň üçin töläp bilerler. Ýöne şu, şu programmada gelseňiz. Dogry dälmi bu? Hawa, şu programma bilen gelseňiz. Ýöne meň diýýänim, meselem, aýdyp geçenim, Türkmenistandan dil kursy üçin gelseň Germaniýa, Ony özüň götermeli, özüň tölemeli, hawa. Şonuň başga tapawut. Loçka, şony aýtjak boldum, gepiňem böldüm. Kyn tarabynam, aňsat tarabynam bilsin diýjek bolýan-da. Diýen, diýensiň şu anda. Olar bizi görüp, bu sanlary görüp gorkarlar diýäňdi. Hawa, şony gorkuzmajak bolýar-da. Indi bir tarapdan hakykatan hem aýtmaly, çünki soraýanlar köp. Ýeke-ýeke ýazyp soranlardan, lutşy wideoda aýdyp geçenimiz Ýöne, ýöne müň bir, müň bir soraglaryňyz bardyr. Ýöne soraglaryňyz bolsa ýazyp bilersiňiz. Hemişe biz jogap bereriz. Ýa-o, dogry. Soň ýaňky dil kursy bilen geleniňde, aýdyp geçsek, soň strawkalaň bar, strawkany töläp bolýar, strawkaňam Arzan görnüşleri bar, aýda 30 ýewrodan başlaýar. Owa.
Ekstra okuwçylar üçin, studentler üçin arzan-arzan strawkalar bar. Şon ýaly. Men pikirimçe hemme zady aýdyp geçdim diýip öýtýän. Bu dil kursy bilen Germaniýa gelmek usulyny. Owa.
Goşak zadyň barmy? Goşak zadym ýok. Goşak birnemem bar, ýöne gülmän bolýarmy? Şu bilkany görýäňizmi?
Özüň güldürýäňde gülme diýýä. Ýöne gowy pikir dälmi? Aşakda ýazyp geçäýiň. Gowy pikir meň pikirim diý. Hawa goşjak zadym başga zat ýok. Nadýeş düşüniňiz hemme zat düşünikli boldy diýip umyt edýäs. Eee, mesajda bir düşünmedik zatlaryňyz bolsa ýazaýyň. Bilýäňiz, biz e, YouTube YouTuber professionalny YouTuber däldi. Ýöne şu ýolda gidip barýas professional ýoluna seredip döndämi? Awa.
Inşallah bolar. Men pozitiwny Menem, galýan. menem alaryn o. Şey diýmeli. Siz hem geljek bolsaňyz, e, nähili kynçylyklar bolubersin, nädip bolsa gelersiňiz. Ha, Çünki Biziň başaran video diýip. hawa, biziň videolarymyz hem size azajyk kömek Şu kömek edeni üçinem bize laýkňyzy kommentariýaňyzy bizi gollamaňyz ýeter bize dämi.
Al ýeter awa dogry. Emm Äşi gidelimi? Ýene daşy gitjek. Aus bildim.
Aus bildim. Bu gün däl. Bu gün däl. Gördüňä men bäbeçigim ýatanokdy. Ýa şoň üçin bäbeçigiň ýanyna gidäýjek. Saatym geç oldy häzir. Şoň üçin şu iki maglumaty bereli diýdik. Iki, iki maglumat däl, ýöne kurslary aýtdyk. Näçe kurs boljagyny aýtdyk. O kurslary hem ýerden tapyp bilersiňiz. Türkmenistanda hä, häzir kän mümkinçilikler bar. Özümiň plimýanetsamam getirjek bolup otyryn, şonam okady otyryn. Ehm, şu Daşoguzda. Seňki Lebapda. Lebapdadam Lebap da hasam sizde kendirak diýip pikir edýän. Bizde bir 2-3 okuw bar. Awa. 2-3 okuw. Aşgabatda ýöne kän okuwlar. Awa.
Kän. Häzir her her hil agentstwalar bar. Nesip bolsa aýdyş misaly öňki videomyzda aýdyp geçdik. Özümiz hem şo bir niýetde, ýöne häzir elimiz dolurak, çagalar bilen ýetişemizok şonuň üçin. Hawa, ýene bir zat aýdyp geçsek. Aýda, aýtsyn şu. Aýda. Ýadyma düşen wagty aýdyp geçeýin. Köp kişi meselem ýazýar-da, men wagtym ýok, özüm öýde okasam bolýarmy diýýär, ýöne wiza tabşyrmak üçin sertifikat gerek. Dogrumy? Okuly okuwa gelmek üçin ýa başga bir ýere gelmek üçin, ştaý Germaniýa gelmek üçin sertifikat gerek. Onam aýdyp geçsek, öýüňde okabam onlaýn ekzamen tabşyryp bilýäň.

Şedewrlarymyz. Menä şu nemeleri gowy görýän pestolary hemişe nahar bilen, tost bilen, tosta goýýan, az içine dem ýag goýýan. Şeýdip tostuň içinde goja edip basyryp alýan. Bişirip alýan. Goja bolup çykýar. Ana. Spasiba hemme zat üçin. Paka-paka.